Os oes gennych chi forder yn y cysgod, peidiwch da chi a byddai ofno. Mae o'n rhywbeth i ymfalchio yn efo. Mae'n e bob math o blanhigion ffantastig y fedrwch chi dyfu yna, a dwi'n gobeithio heddiw drwy ddangos i chi un o'n forderi fi y medrwch chi gael border llawn diddordeb drwy'r flwyddyn ac y byddwch chi'n cael eich esgogi i greu border hefyd. Tydi'r border yma yn cael fawr ddim haul. Mae o'n cael haul am ychydig iawn yn y bore a wedyn mae o mewn gysgod weddill y dydd. Ond mae o bob amser yn llawn diddordeb oherwydd y lliwiau yr deiliach a'r gwahanol wead sydd ar y deiliach. Os da chi'n meddwl am greu border, meddyliwch os ydy rhywbeth yn blodeuo, mae hwnnw yn fonus. Ond defnyddiwch dail diddorol a wedyn mi fydd gennych chi forder fydd yn llawn diddordeb am gyfnod lawer iawn hirach. Yr deiliach llwyd hyfryd mae fan hyn. Brunner a Jack Frost ydy hwn, a mi gewch chi ddail hyfryd ar hwn drwy'r flwyddyn. Mi fydd o'n marw lawr yn ystod y gia ac yn ail ymddangos y flwyddyn nesaf. A tu cefn iddo fo, mae gennym ni'r cyclamen. Yr hydroffolium ydy'r hwn, a mae'n rwan yn amser i chi fynd i blannu rhein er mwyn i chi gael sioe werth chweil am rwan tan ddiwedd mis Tachwedd. Fysa chi byth yn credu y bod blodau mor ddel yn cychwyn o rhywbeth mor disilw a hwn, na sech. Cor wedi hwn, ydych chi'n gweld, mae o'n glam o cor, felly. A byddwch chi'n dewis a dethol cor neu bylfiau o unrhyw faint, gwnewch yn siŵr bod nhw'n gadarn a bod yna ddim darnau meddal arnyn nhw, lle. Ac o ran i plannu nhw, da chi eisiau plannu nhw ddwy waith i dyfnder yn y pridd, neu fydda i yn rhoi nhw o'r ofod ta tair os fedrwch chi. Mae hynny'n nadu wedyn i lygod ac yn y blaen i bita nhw dros y gyia, a hefyd maen nhw'n fwy debygol o flodeuo'n well i chi o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r rhain yn mynd i ffynnu mewn unrhyw sefyllfa, mewn unrhyw bridd, felly does dim rheswm i beidio i plannu nhw. A hefyd, maen nhw'n hadu yn hawdd ofnadwy. Dewch i weld hwn. Mi welwch chi bod gennau glwstwr o rei eraill yn tyfu yn uwch i fyny yn y border a fysa chi byth yn credu lle mae hwn wedi hadu ei hun ar flaen y wal heb ddim pridd o fath un byd mae gyda ni blanhigyn bach newydd yn cychwyn felly maen nhw'n lledaenu yn hawdd iawn peidiwch â bod yn rhy daclus a fedra i ddim mynd o'r llecyn yma heb ddangos brenin y border yma ar hyn o bryd dwi'n meddwl. Yr Aeron Lily hyfryd yma. Yr er Green Goddess ydy hon, felly. A mae hon wrth i bodd yma hefyd. Yr unig beth ni ddim ffynnu mewn border o'r fath ydy unrhyw beth efo dail porffor. I gael y lliw tanbaid hyfryd ne, da chi angen digon o hael. Ond dwi'n mawr obeithio rwan y fydda fydd wedi'ch ysbrydoli chi i fynd i daclo'r bord yna lle oeddech chi'n meddwl fedrwch chi dyfu dim byd yna fo.